Chibai vek u le. Vawiin chu hei thlawh hma lamah ka kal a, kalkawng vel leh thlam vel a pangpar chhin te an lo par mawi tawh hlawm ngang mai a, lo hran hran ka kalpelh nan mite kan en a hei. a hmuhdawm khawp mai engpawh nise video hi milo en chhuah sak turin ka rawn gen cheu a la subscribe lo te mino subscribe a like comment te mino tih sak turin ka rawn ngen tak meuh cheu a ni aw hei pangpar hmuhnawm ngang mai a pangpar ho hi derhken tuna kan hmuh ho hi chu derhken kha an ni a. a mawi hlawm ngang mai hei a thinah chuan eh zam zo te a lo awm bawk a pangpar te hian nun an ti hlim a hei a then chu eh he zam zo par chu a nalh ngang mai derhken hi hei a par mal hei hi a ni ve thung a eh tiang lai ah chuan a par thuah derhken ah pawh hei a par chi hrang hrang serthlum rawng te a eng te-- A eng tak deuh leh eng tak lo deuh te thlengin a awm a, a mawi hlawm ngam mai a hi a hmuhnawm tunah chuanin kan no lam hna a then chuanin kan zo ti tih chu a ni der a, a thenin buan seng zo tawh a, a then seng mek te. A then seng hma bak te kan la ni a tuna ehh kan awmna lai takah hi chu pangpar ho ka lakna takah hi chu buhpui kan ti dawn a mi buh pangai chu an seng zo tawh a in a thleng vek tawh a ni ehh va mawi ve par thuah nasa mai a mawi hle mai hmm ahh. An thlang bulah hianin hei pangpara pi biakah hian a lo dah mawi ngang mai a, lak lo phal chi hi ni lo reng reng, a mawi asin aw ti deuh ngawih ngawih teh ang, a mawi ka ti a ni. Pangpar te hianin nun an ti hlim a, rilru ngui ni te. Taksa lam chau taka han awm te hian pangpar bula han hah chawlh hi chuanin mi hi a ti hahdam sawng sawng hian a hriat a, ee inchawih mawi lup tuk kum ni lo ih chuai lo par leh derhken chu chawih mawi ngang mai hei eeii inhmut lutuk ringawt a hmanmual hlawm tak. khi a par eng hi lawm awi a tui hnai lutuk hei han en che ang mah teh a engah pawh hian hei a eng tak deuh leh a eng dal deuh a awm a hei a awi mawi lutuk a inpawlh chiai mai umm hmuh nawm tak zet zet kalkawng thla kalna ah. Ka ho pangpar ho ka inla kual a, tin thlawh hma han kal hi a lo nuam a. Chawhmeh lak pahin vawiin chu chul kan fang a ni ber e. thlam chhak lama mi ho an ni a heng ho hi thlam chhak zawl lai a ni te hei usela te buh hi senga hun ve tep tawh chu a nih saw. a then erawh an pawl tla tawh thung a a thenin an seng mek a a then seng hma bak te a la awm a a va han mawi em vele aww a hmuh nawm a ni hei ve thung zam zo chu a va mawi ve par chu pangpar hi a inchawih mawi a ni.

Kawngpui ling letin a hnimin a bawng tih hlau reng rengin fai theih tawpin kan thlo a, a rah a thenin kan seng tawh a sawi ang khan a thenin an la seng mek bawk a, seng leh tur te an la awm bawk a, amaherawh chu a then tan chuan chul ram a ni tan der tawh mai a, a khawhar thlak. Ee hei faisa, a then chuan fai bar an tia, keini chuan faisa kan tia, a vui tha ngam mai a. Ti lai chu i daw, i daw hi bu bantui em em mai a ni a, an ni hei i daw pawh senga hun leh dawn tan der tawh a nih hi. Pangpar hi maw a va han mawi a in thuah a thuah leh a par mal ho. An han awmkhawm chuan an lo mawi em em vek mai chu nih hi a, i hmuhnawm Ni hi a sa mai bawk maw. Kalsan mai pawh ui awm e. Kaltumna kal la thleng der si lo a maw. Ni leng thaka awm a chak awm mai alawm le mawi hlawm bawk sia va han mawi chiang em. Umm kan han kal pela a then laiah chuan hei bawh an lo la ve leh thung a. Mahse awi hian buhlak hi a tluh vek a, buh kung chu a that der reng reng a, heng ho hi a lo tlu hma deuh a nih hi, a hai a hai ngai ang chi kha a lak kha chu har khawp ang le. Amaherawhchu chu lak tur awm chhun chu a bul chu a zia phian a nih hmel ve.

Buhpar lak hi lehlamah chuan nen a nuam phian a, a then chuanin buh hi an ât a, a tlangpuiin kei nikhuaah chuan kan par lak thin a, a tih chi phian a sin. Buh an han. Kan han la a, kan han par lak a, chu chu thlamah kan chhung khawm a, kan dah khawl a tichuan kan han chil a, ṭhen rual ṭha te sawmin. A hlimawm duh em em mai bawk a ni.

Mahni thawhrah ngei mahni kut kawih ngei mai him taka han seng phei hi chu a nuam khawp mai kumin chu kan van nei a kan khua zu enge thing tam kum mah ni se han sawi neuh neuh te chu awm mah se lang. a ei zo vek khan tih tur ang chi em em te tumah awm lovin kan la awm rih a, buh pawh hi phu tawkah chuan kumin chu kan van nei khawp mai kan khua hi buh a phu tawkah chuanin a va zia awm ve tih tur ang chin ni leh thung hlawm a ni awle hei heti lampangah kan chhuk thla ve leh thung anga. Ti laiah pawh derhken a lo par mawi ngang mai hei. Ehee khei pi van engmawii chuanin zam zauh ava nei mawi ve thung ve aw. Ni se lutuk awi a mawi ngang mai hei pi vanve ang maw i a zam zo hi an va pa nasa tawh ve aw Tipan engmawi te pawh hian in an seng zo tawh a, an ni pawh hi hei an pawl ta der tawh mai a. An ni pawh an thar tha khawp mai. A va hmuh nawm reuh ve pangpar in dah tam reuh bawk sia. Hei vawiin kan ram kal chu a upa nuam viau nun ti hlim turin pangpar mawi tak tak hmel hmuh tur an awm hi chu a hlu a ni thlang lam panin an la kal leh zel ang a ve leh thung a ni. I chhan hi mite lo kan thleng tha dawn hnai tawh a ni. Yes a em em mai a ni e. Umm Pichanhimi te thlam kan thleng tep ta e ve leh thung a na. Aw Pichanhimi ve thung chu hnah sin maw va mawi ve aw. hei a then pawhin thla an lo lakpui map map mai a mawi bawk a ni mahse an hlim aw ang. Mahse tunah hian in aw hei a eng hi-- Tuikuk kan ti mai a keini chuan tuikuk par kan ti a. Hnahsin ti nen an inhan awm pawlh chuan a va mawi a van in chawih mawi ve. Hnahsinah sawn sawi leh hnu a var te, a senno te, a sen duk te a awm a, a rawng a chi chu a mawi khawih ral mai hei. Suangthute hi kan duh tlang a nia. Ava han mawi tak em aw. Kan mahni ho hi inthlir lawk teh ang a tawpah chuan keipawh thla ka la ve dawn a ni umm hei hi amah pi chhan hi chu ni ve thung a pu Lalram hluta nupui a ni a.

a mawi asin awm aw nisa lutuka duhthusam sam pawhin a lang leh lo thei lo bakah phone hi chuanin a lang lian thei lo va mawi asin aww pangpar hi.

E khai hei Aizawl lam nu pawh hmuh tur a awm nawlh mai zo nuam nu pangpar hi zawng pangpar mawi tak hmuh hi zawng a lo nuam a ni e.

um tui man kan la ve thung ange aw pangpar mawi mutna thlalak te chu ka chak ve lawm dah that ve hrim hrim atan pawh kan la ve a nih hi ni sa lutuk maw Inkham a har hle mai maw? A kham awm lo a ni. Kan nula te pahnih hi. An chawl lai ka han nang fo hlauh a nih hi a lo awm hle mai. Thursday hi nei lo va ti hianin chhungte pur buai lovin inhlawh pawh ni se eng anga hmun pawh ni se an peih zel a ni e hei. Chuai lo par te a mawi ve chuai lo par pawh a tam a lak a thlang lam atangin la ve thung ang hei eeii a mawi lutuk. Mawi tak a ni mawi tak. Hei thing inlo te chu mawi hle mai e sap pangpar te pawh awm a nih hi hei ava tikim reuh ve zam zo awm bawk kum e kum tluang ka ti ve chiah a nilo chuai lo par a. te awm a hnah sin te nen chutah ihh enge ni tha tui kuk par kan ti mai a khang ang te nen an thlawh hma kal a ti nuam tak zet a ni an thlawh hma eh an lo hi a hmun a nuam bawk sia. pangpar ah kan tum ta thak dawn a nih hi a hmuh nawm em mai hei. Eee mawi lutuk ringawt. Pangpar a lo ngah hle mai a ni ve thung ti lamah chuan hei a par var a va tam ve thung ve. Lamah senno leh senduk te umm tui kuk a ka ti ve zia tui kuk a ni nawng e aw tui kuk tui kuk par. a nuam kher mai a haw sen pawh ui awm mai a lo awm leh video te min lo en chhuah sak avangin ka lawm hle mai. min lo en sak leh zel tur pawhin ka rawn ngen tak meuh meuh chu u ni e. Umm duh tawk phawt mai ang haw san loh thei a ni chuang lo, nisa tak hnuaiah pawh hian an mawi bawk si a, haw san phawt mai teh ang.